Salam aleýkum hormatly watandaşlar! Hemmäňiziň bilişiňiz ýaly, iki müň ikinji ýylyň ýigrimi bäşinji noýabrynda Sanjar wakasy bolup geçdi. Ondan bäri tas ýigrimi ýyl geçse-de, şol waka gatnaşan Hawa, döwlet tarapyndan jenaýatkär hökmünde görkezilen adamlaryň ykballary barada bu günki gün hiç hili maglumat ýok. Ölümi, dirimi, näsagmy, näme boldy, nämiş etdi, nirde saklanylýar, hiç hili maglumat ýok. Hossarlary bilen hat alyşmak, görüşmek ýa-da telefon arkaly gürleşmek mümkinçiliklerden doly kesilen. Olary diri görkeziň kompaniýasynyň birnäçe gezek eden talaby-da Türkmenistan hökümeti tarapyndan bu günki güne çenli jogapsyz gelýär. Türkmenistan hökümeti resmi ýagdaýda şo hakda ýa beýanat, ýa hasabat, hiç hili maglumat berenak. Ýekeje bir gezek Amerikada Kolumbiýa uniwersitetinde Iki müň ýedinji ýylyň ýigrimi dördünji sentýabrynda şol döwürki Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowdan Şyhmyradowyň Berdiýewiň ykbaly barada näme maglumat berip bilersiňiz diýip soralanda, Men entäk ýaş Prezident, men ekonomika tarapdan döwletiň ösmegine üns berýän, ýöne men umyt etýän olar diridirler, ýagny bolup biler, mümkin, ýagny anyk, takyk

Ýagny Türkmenistan hökümetiniň eden etdilikleriniň bu supujurlyklarynyň üstüne ýalan perde bilen örtmek diýmek mana gelýär. Ýagny öz hakykatda öz ýurdunda bolup geçýän wakalary dünýä jemgyýetinden, dünýä guramalaryndan gizlemek üçin edilen tagalla. Biz Şol Sanjar wakasynda tussag edilenler barada birazrak maglumat siziň dykgadyňyza ýetireli, aslynda ýüzlerçe adam şol wakanyň esasynda tussag edildi. Hatda hiç hili gatnaşman durup, ýöne türkmençilikde salowmaleýkim, ýagny aragatnaşygy bar bolup şol adamlar bilen hiç hili şol waka gatnaşmadyk adamlaram hatda basyldy, hiç hili günäsiz ýagdaýda. Geliň diňläň şolar hakda, şolaryň ykballary hakda, soň gepleşigimizi dowam ederis. Sanjar wakasynyň netijesinde türmede dereksiz ýiten syýasy tussaglaryň biri Rahymow Serdar Seýitmyradowiçdir. Ol bir müň dokuz ýüz elli birinji ýylda Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynda doglan. Döwlet tarapyndan ykrar edilmedik Türkmenistanyň Kommunistik partiýasynyň baştutany. Bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýyla çenli iki raýatlyk statusynda bolýar, ýagny bir wagtyň özünde Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň raýaty bolýar, wezipesi boýunça taryhy ylymlarynyň kandidaty. Iki müň ikinji ýylyň noýabr aýynyň soňlarynda polisiýa gullugy tarapyndan tussag edilýär. Uzak wagt geçmezden, ýaňadan eýýam bu gezek Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk gullugy tarapyndan tussag edilýär. Iki müň üçünji ýylyň on sekizinji ýanwarynda sud edilýär we ýigrimi bäş ýyl türme. Emlagy hökümet haýryna geçirmeli diýlip karar edilýär. Suddan soň hiç hili maglumat ýok. Russiýanyň Kommunistik partiýasynyň agzalary Serdar Rahymowa amnistiýa berilmegi talap edilýän ýüzlenme, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Halnazar Agahanowyň ýörite komissiýa talaba ünüs berjegini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Syýasy tussaglar we dereksiz ýitenler hakda Işçi topary, Serdar Rahymow hakda doly maglumatlar talap edilýär, ol talap bu güne çenli jogapsyz galýar. Sanjar wakasynyň netijesinde syýasy tussaglaryň biri Hallyýew Tagandurdy Hallyýewiçdir. Ol bir müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýylda Balkan welaýatynda doglan. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty we ozalky spiker fizolofiýasynyň ylymlar doktory. Bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýyl we bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýyllar arasynda Türkmenistanyň ýustisiýa ministri, şol bir wagtda özünden içeri işleri we habar meseleleri boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň maslahatçysy bolup işleýär. Iki müň ikinji ýylyň awgust aýynda türkmen oppozisioner topary bilen gatnaşygynyň barlygyny anyklamadan Prezident Nyýazow wezipesinden aýyrýar. Resmi habarda Saglyk ýagdaýy sebäpli maglumatlar berilýär. Iki müň ikinji ýylyň dokuzynjy dekabrynda hökümet agdarşygyna gatnaşyjy günä bilen aýyplanyp tussag edilýär. Iki müň ikinji ýylyň on sekizinji dekabrynda Türkmenistanyň milli telewideniýesinde Tagandurdy Halyfow Tobe diýýän wideosyny görkezýärler. Edil şol güni özünden ylymlar doktory, professor we Mejlisiň deputaty derejelerinden aýrylýar. Kazyýetiň karary bilen ýigrimi ýyl azatlykdan mahrum edildi. Doly anyklanylmadyk maglumatlara görä, Takmynan iki müň üçünji ýyldan iki müň altynjy ýyl arasynda ýogalan. Bu günki gün Tagandurdy Halyýew hakynda hiç hili habar ýok. Türkmenistanyň türmelerine dereksiz ýitgileriň sanawynda durýar. Sanjar wakasynyň netijesinde syýasy tussaglaryň biri

Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Baş maslahatçysy bolup işleýär. Bin dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda Daşoguz welaýatynyň häkimi wezipesine işleýär. Iki müňünji ýylda işinden göýberen düýpli

Ol bir müň dokuz ýüz altmyş dokuzynjy ýylda Aşgabat şäherinde doglan. Bir müň dokuz ýüz doksanynjy ýylda Kiýew şäherindäki Frunze adyndaky harby mekdebi gutaryp, işini Türkmenistanda dowam etdirýär. Ol ozalky Gyzylarbat, häzirki Serdar şäherinde ýerleşen motor atlylar harby bölüminde serkerdäniň kömekçisi bolup işleýär. Sanjar wakasyndan soň ýigrimi ýedinji noýabrda gözleg ylgam edilýär. Takmynan iki ýarym ýyl tutulman Aşgabat şäherinde gizlenip gezýär. Iki müň bäşinji ýylyň maý aýynda tutulýar. Türkmenistan kazyýet tarapyndan ömürlik azatlykdan mahrum etmeli jezasy berilýär. Şol Bir wagtyň özünde harby bölümde işleýä-işlän, döwri bile işleşen tanyşlary hem günäsizlige garamazdan dürli görnüşli jenaýatlar ýönelip, olary hem türmä atýarlar. Beknazarow Begenç türmä basylandan soň onuň garry ejesi we kakasyna döwlet tarapyndan ilginç baslyşlar edilýär, birnäçe gezek fiziki gynamalar bilen sorgy edilýär. Bu hadysalar Ysraýyl döwletiniň daşary işler ministri hat üsti bilen Türkmenistan hökümetine ýüzlenenden soň pes edilýär. Beknazarow Begenjiň. Ejesi, kakasy we Jeren atly aýal dogany Aşgabat şäherinden Mary welaýatyna paýtagta ýaşamazçylyk şerti bilen sürgün edilýär. Häzirki wagta çenli Beknazarow Begenjiň ykbaly barada maglumat ýok. Hossarlary bilen görüşmek, hat alyşmak düýbünden gadagan ýagdaýda saklanyp gelýär. Iki müň onunjy ýylda Begenjiň kakasy Amandurdy aga ogly hakynda hiç hili habar eşitmän wepat edýär. Sanjar wakasyna gatnaşyjy hökmünde tussag edilenleriň biri-de Ýazmyradow Öwezmyrat. Ol bir müň dokuz ýüz kyrk altynjy ýylda Halaç etrabynyň Çohbetdi obasynda dogulýar. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda Türkmen döwlet uniwersitetiniň filologiýa bölümini tamamlap, ýigrimi ýyla golaý žurnalist bolup işleýär.

Iki müň ýigrimi birinji ýylda tussaglyk möhletiniň gutarandygyna seretmezden, Ýazmyradow Öwezmyratdan hiç hili maglumat ýok. Bu güne çenli Türkmenistanyň türmelerinde dereksiz ýitenleriň sanawynda durýar. Hormatly watandaşlar! Şu tema boýunça

Diri galan şaýadyň berýän görkezmesi. Näme diýer, indi rus dilinde bolansoň käbir watandaşlarymyz düşünmezligi mümkin, gaýtalap geçeýin. Ýaňky aýal maşgala näme diýer, Bir gün gijedi agşam iki-üçler töweregi aýylganç sesleri eşitdik diýen. Soň ertir konslagerde işleýän O plen düşen, ýesir düşen erkek adamlardan soradyk, Agşamky aýylganç sesler nämede? Gaz getirmänligi üçin, adamlary zäherlemek üçin Siklon B diýip. Şol gaz ýoklugy sebäpli çagalary, üç, dört, bäş, alty ýaşyndaky çagalary gaz ýoklugy sebäpli ýanyp duran peje diriligine taşladylar diýen. Hawa, Hatda şo derejede, göz öňüňize getiriň, ýanyp duran oda çagany atmak, hatda şo derejede jenaýatkärleriň türmede nähili ýagdaýda saklanylýandygy hakynda maglumat soralanda, maglumat berlip duruldy. Saglyk ýagdaýy nähili, oba näme iş etýär, haýsy türmede saklanýar? maglumat berlip duruldy. Emma, emma Türkmenistanda gynansak-da, ýok, şoň ýaly mümkinçilik ýok syýasy tussaglara. Ine, tapawudy, dünýä ýüzünde adamzada garşy jenaýatçy diýip görkezilen adamlaryň hukugy hatda beýikde görkezilýär, biziň Türkmenistandaka seredende. Hormatly watandaşlar, bu günlükçe siziň dykgatyňyza ýetirjek habarlarymyz şulardan ybarat. Geljekde hökmany suratda bu tema degişli ýene-de wideolary goýarys. Üns bereniňiz üçin köp-köp sag boluň!